Nau mai ki Whakamiere! Welcome to Whakamiere, our podcast where we share reo Māori translations of stories. This month's pakiwaitara is Ngā Kākohu Hou o te Ariki, The Emperor's New Clothes, by Hans Christian Andersen. There are a couple of kupu in this pakiwaitara that I think are really useful for everyday kete reo Māori. The first is māmore, which means bear,

Ngā Kākahu Hou o te Ariki, nā Hans Christian Andersen, nā M. R. James te whakapākehātanga. I ngā tau o mua, tērā tētahi ariki i pērā rawa te kaha o tōna kaingākau ki ngā kākahu hou i pau katoa ai āna pūtea e tau ai tōna hanga. Hei aha māna ko tōna ope taua, hei aha hoki māna te toro atu ki ngā whakaari, te hautū atu rānei ki te papa tākaro, māna mō te whakaatu kē i ōna kākuhu hou te take. He koti tōna ahakoa te hāora o te rangi, ā, i whenua kē mō te kīngi, ka kī mai te marea, Kei te hui ia, heoti, i tēnei whenua kua kī kē mai, Kei te rūma panoni kākahu te ariki. I te tāone mīharo i nōhia ai e ia, kua rawe te ao. Kua tokomaha hoki ngā tauhou i toro atu ai rangi atu, rangi mai, ā, i tētahi rangi ka tae mai tētahi tokorua nanakia. Hei tā rāua he kaiwhatu rāua, he mātanga hoki i te tuitui i ngā rawa rerehua e taea nei e te hinengaro te pohewa. Kua ātaahua ngā tukutuku me ngā tai, me te aha anō, kua whatua ngā kākahu ki tēnei momo whakaharahara. E kore e kitea e te tangata e mana kore nei i tōna tūranga, kua tino kore rawa rānei ōna roro. Te kounga hoki o ngā kākahu nei, te whakaaro o te Ariki, Ina mau i a au, ka mōhio au ko ēhea tāne i tōku iwi, kāore i te tika tana whai wāhi atu ki tōna anō tūranga. Ka mōhio ko wai a Ihumana, ko wai hoki a Poroheaha. E mōhio pai ai, me whatu hei kahu mōku ake. Nā konā, i nui tāna utu wawe i te tokorua nanakia e tīmataria ai ā rāua mahi. Ka whakaritea e rāua ngā pūrere whatu nui e rua, ka whakaarihia ai te mahinga, engari kāhore he paku miro i ngā pūrere. Ka tere tā rāua tonotono i ngā hiraka kounga rawa atu, waihoki te koura Ka mutu, ka rau atu ki ō rāua pūkoro. Ka koke tonu tā rāua raweke i ngā pūrere māmore kia pō rā anō. Kei te hia mōhio au mō te hanganga pēheatanga te whakaaro o te Ariki, engari kia pono te kōrero i āhua ngākau rua ia i tāna whakaaro kāore te hunga roro kore, mana kore rānei e kite i ēnei taonga. Heoti anō, i mōhio pai ia kāore he hua o tōna āwangawanga mōna anō. Engari tonu, i whakatau ia kia tukuna kētia tētahi anō e hihira atu ai. Ko te mīharotanga o ngā mea nei kei ngā ngutu o te makiu, nāwai i hīkaka te katoa ki te mōhio ki te koretake me te heahea o te kiritata. Ka tukuna taku hoa minita ki ngā kaiwhatu, tō te Ariki i whakaaro, e oti i a ia te kite i te hanganga pēheatanga o ngā rawa nei. He ihumanea ia, ā, kāore he painga i a ia. Nā reira, i toro atu te minita whai mana ki te wharenui i reira ngā nanakia e rua e noho ana i te pūrere māmore. E hika e! Te ohia o te koroua nei, pukana atu ana. Kāore au i te paku kite i tētahi mea. Engari kīhai hoki ia i mea atu. I nonoi atu te tokorua nanakia ki a ia kia whakatata atu. Ka uia atu ki te tukutuku ātaahua me ngā tai rerehua. ka tohu atu ki ngā pūrere māmore, ā, ka tiro tonu te minita koroua ki tēnā. Engari tē kitea tētahi mea, tā te mea kāhore he mea hei kite māna. Aue taukuri e! tōna ohia. Kua heahea rānei au? Rawau i pōhēhē kua pēnā! Ā, kāti, me kaua hoki tētahi anō e mōhio, Kua kore hoki ōku mana e ai ki tōku tūranga? E kao, e kao. He aha noa nei tāku kī atu tē kitea ngā rawa nei e au? Nā, he aha hoki tāu? tā te kaiwhatu. Inā te purotu! He kai mā te kanohi. tā te Minita koroua tiro atu ana i ōna mōwhiti. Te tukutuku, te tae, oh, ae mārika, me kotahi atu taku kōrero ki te Ariki mō taku rata ki tēnei. E hari ana mātou i te rongotanga atu, te kupu a ngā kaiwhatu. Kātahi ka kōrero rāua mō ngā tai ka whakaingoatia ēnei me te tukutuku hōu. I pīkarikari ngā taringa o te koroua e oti ai i a ia te toe i ngā kōrero ki te Ariki hei tāna waihapenga. Nā, i pēnā ai ia. Ka tono ngā nanakia i ngā pūtea, i ngā hiraka me ngā kōura anō hei whatu mā rāua. Ka raua atu ki te pūkoro, kāhore he miro kotahi i whakairi, engari ka koke tonu, ka pērā tonu, noho ai i te pūrere māmore, whatu ai. Mea rawa ake, ka tukuna e te Ariki tētahi rangatira ngākau pono e hihiratia ai te anganga pēheatanga o te whatunga, e mōhio ai hoki hei āhea rite ai ngā mea. I pērā hoki ia i tērā atu minita, ka tiro, ka tiro anō, engari kāore he mea i reira hāunga te pūrere māmore. Kāore he mea hei kite māna. E kī, e kī, he rawe tēnā mea, nē hā? te kōrero a ngā nanakia e rua, e rāua e whakaatu ana, e whakamahuki ana hoki i ngā tukutuku kīhai i paku ki te Ehara au i te poroheahea, te whakaaro o te tāne. I te āhua nei, kua manakore taku noho ki taku tūranga rawe? Inā te pukuhohe o tēnā! Engari, me kaua ngā tāngata anō e mōhio ki tēnā. Nā, ka whakanuia e ia ngā rawa tē kita, ka whakatūturuhia ai tōna matangareka ki ngā tae me te tukutuku pīwari. Āe, anō te waiwaiā! tāna i kōrero atu ai ki te Ariki, Kei ngā ngutu o te tini makiu ēnei mea rawe. Taro ake, ka whakatau te Ariki kia hihira atu rātou ko tētahi hunga rahi, i ēnei rawa e mahia tonutia mai nei i te pūrere, ā, i te rōpū nei ko te tokorua rangatira nō mua tata mai. Ka toro atu ia ki ngā nanakia ihumanea e rua e whakapau kaha nei i te whatunga. Heoti, Kāhore he paku miro. Aue rā, te paruhi hoki nē! te kōrero tahi a ngā rangatira e rua. Kia whai whakaaro mai koe e te Ariki ki te rerehua o te tukutuku me ngā tae. Ā, ka tohu atu rāua ki te pūrere māmore, he whakapae nō rāua e oti mārika i te katoa te kite i ngā rawa nei. He aha rā te tikanga nei? te whakaaro o te Ariki. Kāre au i te kite i tētahi mea. Aue he taukuri ē! Kua heahea au? Kua kore taku arikitanga e mana? Koia pea tērā ko te karawhiunga wetiweti rawa! E kī, e tino pīwari nei, e kaha nei tōna whakamanahia e au! Tāna kōrero tūngoungou ana me te tiro kau atu ki te pūrere māmore. Kāti, e kore rawa ia e mea atu, tē paku kitea nei tētahi mea. I tirotiro atu te katoa o tōna ope, engari kāore hoki tētahi o rātou i kite i tētahi atu mea anō. Heoti tonu i kī mai rātou, pēnei i tā te Ariki i kī mai, E kī e tino pīwari nei, Nā, hei tā rātou me mātua whakamau e ia ēnei taonga rawe hei kākahu mōna i te hīkoi motuhake e kainamu ana. Makere ana i ngā waha o te marea, ko te mīharo kairangi ana ka mutu pea, me te aha anō, kei ngā tihi o Nanea te ope katoa e noho mai nā. Ka tukuna e te Ariki tētahi rīpeka tohutā ki ia o ngā nanakia hei iri mai i tōna poho, ā, ka whakamanahia ki te tūranga e kīa nei ko te rangatira o te whatunga. Rā te pō katoa i mua mai i te rangi o te hīkoi motuhake, ka oho tonu ngā nanakia, ā, kua koni atu i te tekau mā ono ngā kānara e kā ana, nā, e oti i ngā tāngata te kite i tā rāua whakapeto ngoi e whakaotia ai ngā kākahu hou o te Ariki. Ka whakaarihia e rāua te unuhia o ngā kākahu nei i te pūrere. Ka kūtia te hautakiwa ki ngā kutikuti, ka tuituia ai ki tētahi ngira miro kore, mea rawa ake ka kī, Tirohia! Kua rite ngā kākahu. Ka kotahi atu te Ariki rātou ko ōna tino kaihautū, ka hīkina e ia nanakia tōna anō ringa engia e hīkina ana tētahi mea, ka kī atu ai, Tiro mai! Ko tēnei te tarau, ko tēnei te koti, Ko tēnei te korowai, he aha atu, he aha atu. E ngāwari ana, pēnei i te māwhaiwhai, nā, ka pōhēhē pea koe, kāore he kākahu e maunahī i a koe, e oti anō, koia tōna painga. Āe, te uruparenga a ngā kaihautū, engari tē kitea hoki e rātou, he mea hoki he kore noa iho i reira. E te Ariki nui E oti rānei i a koe te unu i ō kākahu? te kupu a ngā nanakia. Mā māua koe e āwhina e mau ai i a koe ō kākahu hou i mua i te ataata rahi nei. Ka unuhia katoatia e te Ariki ōna kākahu, ka whakaarihia ai e ngā nanakia ānō rāua i te hoatu i tētahi wāhanga o ngā kākahu hou nei. Nā, ka meinga ō rāua ringa ki ōna pokohiwi ka whakaarihia ai te herea o tētahi mea ki a Ita, ko te korowai. Ka hurihuri haere te Ariki i mua i te ataata, E hika e, te pai hoki o te ō, te paruhi hoki o te takoto, tā te katoa, Tōna tukutuku, ōna tae, inā rā te rangatira o ēnā kākahu. E whanga ana rātou ki waho, puritia ana te marumaru hei āhurutanga mō te Ariki i te hīkoi motuhake, te kōrero a te manu tute. Ana, kua rite au, tā te Ariki, te pai hoki o te ōneha! Ka kotahi anō tāna hurihanga i mua i te ataata, ānō nei ia e āta hōmiromirotia ana ōna kākahu whai rawa. Ka whawhewhawhe ngā ringaringa o ngā rangatira i te hīkina o te korowai, ka hīkoi tonu rātou puritia ana te kore. Kāore rātou mō te whakamōhio atu te korenga o rātou e paku kite i tētahi mea. Nā reira, ka hīkoi te Ariki i te hīkoi motuhake i raro iho i te marumaru ātaahua, ka karangahia ai e te marea i ngā tahatika me ngā matapihi. Auē rā, te waiwaiā hoki o ngā kākahu hou o te Ariki, te ātaahua hoki o tōna koti! Anō te pai o te, o! Kāhore tētahi mō te mea atu i tāna kore nei e kite i tētahi mea. Kite pēnā kua kīia nei e mana kore nei ia i tōna tūranga, e heahea ana rānei ia. Kāhore he kākahu nō te Ariki i pēnei rawa te angitutanga. Engari kāore ōna kākahu, te kī a tētahi tamaiti, Hei! Whakarongo ki te ngākau harakore! te kupu a tōna matua. Kātahi ka kōhimuhimu atu tērā ki tērā anō mō ngā kōrero a te tamaiti. Hei tā te tamaiti rā, kāore kē ōna kākahu. Kātahi rā, kāore hoki e mau nei i a ia ngā kākahu! te hāparangi a te marea. Mea rawa ake, ka ongaonga te kiri o te Ariki, Tā te mea, i te āhua nei kua tika rātou, engari tonu te whakaari ake ki a ia anō, me koke tonu taku hīkoi. Nā reira, ka kūkupa ake tōna uma, ka puritia tonutia e ngā rangatira tōna korowai, te korowai i kore ai.